Ond dwi'n meddwl mae'r um, iselder ydy'r ydy peth mwyaf scary. Um, so pan dwi'n cael y cyfnodau yna, um, dwi jyst yn teimlo'n wag. Dwi ddim yn teimlo'n drist, dwi ddim yn crio, um, dwi jyst yn stuck. Dwi'n llythrenol methu symud. Um, dwi'n methu siarad, Dwi methu really edrych ar pobl. Um, dwi methu gwylio'r teledu. Dwi methu... Mae popeth wedi newid. Mae'r lliw wedi newid. Mae lliw tu allan wedi newid. Mae sŵn yn wahanol. Mae smells yn wahanol. Mae blas yn wahanol. Mae, mae just y lliw wedi mynd allan o popeth a mae popeth yn... Ech. Mi fysa lot o bobl sy'n gwylio hwn rwan yn achnabod chi fel un o brif aelodau y band Eden. a di arfer ych gweld chi'n canu ac yn chwerthin ar y llwyfan ac ella ddim yn dychmygu eich bod chi yn cael y teimladau, y math o deimladau dach chi'n sôn amdanyn nhw. Dwi'n meddwl bod pobl wedi um, syni clywed fi'n deud hynna achos fel oeddet ti'n deud mae Eden yn grŵp pop really ysgafn a really hapus. Um, A dwi yn really hapus ac ysgafn fel arfer, ond just, just yn meddwl bod o'n bwysig i bobl o bod, bod lot o bobl sydd yn ymddangos yn hapus ac yn hyderus, falle yn stryglo am bell gwaith hefyd. Dwi'n cael y cyfnod yma a dio ddim unrhyw beth dwi'n neud o'i le, mae o just yn dod, mae o just yn digwydd, mae o fel cael yn mygiol. Dwi wedi deud hyn o'r blaen, bod o fel bod fi'n cerdded lawr y stryd a wedyn mae rhywun yn dod tu ôl iddo fi ac yn nocio fi i'r llawr ac yn cymryd popeth oddi wrthau, popeth sydd tu fewn iddo fi o na, a wedyn dwi jyst yn wag. Ydych chi roed wedi cael unrhyw deimlad o o'r bryder wrth ganu o gwbl? Ydw, dwi'n cael o. Dwi'n cael yr um, panic attacks yma lle dwi'n meddwl bod fi'n mynd i basio allan neu syrthio. Um, dwi'n lwcus bod fi'n dawnsio achos mae symud yn gallu helpu hyn a lot. Neu dwi'n cyffwrdd, os, os ydych chi'n gwylio fi, ydych chi'n gweld fi'n cyffwrdd yn y mic stand, just dyna fi yn atgoffa fy hun. O, oh, ti ddim yn mynd i syrthio, ti'n o reit, ti'n o reit, mae popeth yn iawn. Ond, um, yeah. Ond i bobl falle sy'n sy wedi gwylio Eden dros y blynyddoedd, Y peth ola ella 'sa nhw 'di feddwl o weld chi'n gafal yn yr, yn y mic stand 'na oedd... Oedd, o, mae'n meddwl bod hi'n mynd i syrthio. Na, dwi'n gwybod, dwi'n gwybod, mae'n beth rhyfedd yn dydy, y pethau sydd yn gallu bod yn mynd ymlaen yn dy ben di tra ti'n performio. Ond dwi ddim eisiau i pobl chwaith meddwl tra dwi'n performio bod hynna'n rhyw fath o act. chwaith achos dydi o ddim achos dwi'n rili hapus ac yn falch ac yn lwcus i fod yn neud o so dwi yn pan dwi yn neud hynna hefo Eden yn y fan a'r lle yna dwi mewn lle rili hapus. Dach chi wedi penderfynu rwan siarad am hyn, pam bo chi di penderfynu gneud hynny? Ma dal stigma bach dwi'n teimlo dal yna yym sydd yn ne- wel o'dd o'n neud iddo fi deimlo mm, fel dylen ni ddim deud wrth pobl, achos o'n i'n meddwl, bys y pobl ddim hyn ond eisiau bod yn ffrindiau hefo fi, heb sôn am cyflogi fi falle, so falle jyst sht am hynna. Ond o'n i jyst eisiau dangos i bobl, dwi yn berson hapus, dwi'n berson sy'n gallu gweithio ac yn mwynhau gweithio a dwi ddim yn smalio bod fi'n hapus pan dych chi'n gweld fi'n hapus yn canu efo Eden neu be bynnag, dwi yn genuinely hapus, ond dwi yn cael cyfnodau lle dwi'n teimlo'n bod bo bywyd yn anodd. A mae siarad wedi just wneud byd o wahaniaeth iddo fi, achos unwaith ti'n deud wrth rhywun, fatha chi, a dyn nhw ddim yn sbio arno fi fel hyn, a bod ti'n fel hyn yn gwenu arno fi yn lyfli ac yn derbyn y pethau yma dwi'n deud, a ti just yn meddwl, o ie, Dwi ddim yn berson ofnadwy. Ad, un o teitlau'ch caneuon mwy adnabyddus chi fel Eden ydy Paid â bod ofn, a mewn ffordd be sa'ch neges chi wedyn i bobl sy'n gwylio yr eitem yma rwan? I peidio bod ofn achos dyna o'n i, o'n i, mae o mor isolating a mae mor, ma, ti'n gallu teimlo mor unig achos ti just yn teimlo fel oedd y llais yma yn trio peidio gadael iddo fi siarad hefo pobl amdano fo achos ti'n teimlo Falle bod ti'n berson gwan, ond di hynna ddim yn wir o gwbl, achos mae byw hefo y problemau yma really yn neud ti'n berson really cryf.